בנוגע וואס מען האט פריער גערעדט וועגן אחדות ישראל, נס אויף הרחבת ישראל, און מצד דערויף וואס דאס איז דאך פארבונדן בעיקר וואס יעדער פון זיי איז א חלק אלוקי ממעל ממש, איז דערפון עכת פארשטאנדיג בפשטות אז וויבאלד אז דאס חלק אלוקה ממעל ממש איז כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אז די נשמה איז א נצחית און זי איז א נצחית איז אין איר נאך מער ניכר דער חלק אלוקה ממעל ממש, וואס דערפאר בשעת ס'רעדט זיך וועגן אחדות ישראל, וואס כאמור דאס א יסוד

אז דאס פארבינדט אלע נשמות זינט די וועלט שטייט, איז זי מאחד זיי אלעמען צוזאמען אין אן אופן אז דאס שטייט אין אן אופן פון אחדות נאך מערער ווי דער ענין פון אהבת וואס דערפאר זעט מען זיך ווי געזאגט פריער אז אין אחת בשנה איז מנהג ישראל

אבער דאס איז א מנהג ישראל, מען זעט ביי על אחת כמה וכמה אידן אז דאס וואס ער האט א זיידן און א באבע אין עולם האמת וכיוצא בזה, על אחת כמה וכמה אויב מאיזה סיבה שתהיה איז ער שוין א זקן במילא שוין דער פאטער אדער דער מוטער אין עולם האמת ברענגט דאס אים אין שול אין אחת בשנה ווי ער זאל זיך ניט פירן במשך כל ימות השנה, ברענגט אים דער פאטער אדער דער מוטער וואס געפינען זיך אין עולם האמת אין יום הכיפורים וויבאלד אז דאס אחת בשנה ברענגט עס אים אין שול און ער איז זיך מצטרף און מסכים מיט די אלע אידן וואס געפינען זיך אין דער שול, און זיי זאגן אלע צוזאמען די תפילות המשימות און כולל איכה דמיניה באבוה ש בלי נדר אדער לצדקה, ווי עד כדי כך וויכטיג אז די נשמה וואס אין עולם האמת אפעם אדער אפיר אז נאך כמה ימים לפני יום הכיפורים, אפילו נאך אמאל וואכן אדער חודשים, איז ער ניסן מחיה נפשי, ער לאזט זיך קאסטן געלט כדי צו באווארענען אז בשעת ס'וועט קומען אחת בשנה זאל ער קענען קומען צו גיין און זיך משחד זיין מיט דער נשמה וואס געפינט זיך אין עולם האמת, און וואו זאל זיין די הישרדות אין א מקום קדוש וואו מען דאווענט פארן אייבערשטן און מען האט שיעורים בתורה פארן אייבערשטן און מען איז מנדב לצדקה להקדוש ברוך הוא וכאמור דאס ווירקט אז א פען אדער א פיר און עשן ימים ושבועות וחדשים לפני זה, איז ער נעשה מחיה נפשו ווי די לשון פון דעם אלטן רעבן אפילו ווען מען גיט א פרוטה, על אחת כמה וכמה אז בלשון העולם קויפן אן ארט אין א שול קאסט אסאך מערער ווי א פרוטה, און וואס איז ער מעורר און די איסערער עס קומט אראפ אין א מעשה בפיו און קומט אראפ אין א מעשה בפועל וואס איז מדגיש און איז אים מער מגלה בגלוי אבי ס'נישט געווען מאי סיבה שונות ומשונות לפני זה איז ער א איד מיט אלע אידן גלייך און ווען פילט ער זיך אינדערהיים אין דער אמת'ער היים

און פארבינדט עס אז דאס איז א זאך וואס איז נוגע למעשה בפועל ביז אינעם אלמענעשן לאגער, וואס דערפאר איז ער איז ער מנדב אויף צדקה, און ער גרייט זיך דערצו און גרייט לבושים און גרייט אלע זיינע בני בית און דעם גאנצן ארום, אז מען זאל וויסן זיין אז אחת בשנה איז ער אנדערש און נאך העכער ווי ער איז א גאנצן יאר. און אין וואס דריקט זיך ה' זיין העכערקייט אז ער גייט אוועק אין א בית הכנסת און ער מתפלל להקדוש ברוך הוא כעבדי קאמע מרע און מתפלל דווקא אז ס'איז דא דערביי א רבי מישראל א מנין וכמה מניינים וכמה וכמה און א ריבוי מניינים

בית הכנסת וישב בית המדרש האבן זיי זיך א התעוררות מיוחדה בשעת אזכרת נשמות און מען דערמאנט זיך אויף די נשמות וואס געפינען זיך אין עולם האמת און מען דערמאנט זיי וויסענדיג אז זיי זענען בשעת מעשה דא למטה ווען מען איז מזכיר הנשמה כמבואר בכמה ספרים.